nua teƒe o fi ɖagbe wòle be míafɔ wo dzi gake e, ye nye ma ye e, e, dukplɔla mm. dukplɔla va e, e, e, ɖe ŋuwo me ne mi ɖe ŋuwo me ne mi mm.
eɖewo me o fufufufufu ɖe sia ɖe mekɔ be dzi ni ene mm. ye dukplɔla wɔe be mete ŋu do go nyitsɔ fi ɖe ma gbo togbɔ menɔ studio hã menɔ kpɔlixɔa me hafi nya be makpɔ be leke dukplɔla nyawo gblɔ ke nenema wòle ma. Mm. Eyi ta míage ɖe edɔ gbɔ tsia. Nyitsɔ ma míelé ŋku ɖe e srɔgbegbe. Ok. Srɔgbegbe ŋu míelé ŋku ɖo. Mm. Ahan. E kɔsiɖa yi va yia míelé ŋku ɖe srɔɖeɖe. Eyome ye míeve srɔgbegbe. Yi míebe nuyiwo ke hea srɔgbegbe vɛ. Nu yiwo hea srɔ̃gbegbe vea, hmm. míelé ŋku ɖe wo ŋu nyitsɔ ma. Ye míekpɔe de dzesi be, ee, nenye be esrɔ̃ŋutsu o, srɔ̃nyɔnu o, nye fiafitɔ, fiafitɔ, ke gbegbe gbɔna. Gbegbe gbɔna. Nenema ke nenye be ee, esrɔ̃ ŋutsua pop le asi nɛ wobla asi nɛ Wobla asi ne srɔ̃ŋutsua yi ke mete ŋu eƒe dɔdeasiwo yiwo ke wòle be wòawɔ me wowɔm oa, ke egbegbe he ge vɛ. Nenema kee míekpɔe de dzesi be nenye be esrɔ̃ŋutsu o srɔ̃nyɔnu o, ebe yi kuteƒe koe ye ma wolé ɖe abɔta, ezɔ ame kuku wolé ɖe abɔta, tso be, tso be, tso be, tso be, tso be. Anye ŋukpe na akpa ɖeka. Nenye nyɔnuwo kɔ nenema Yɛ tɔ voɖi ŋtɔ elabe mekawɔɛ ta gbɔkɔ ge, mekawɔɛ fɔ gbɔkɔ ge. Ah, kò mevɔ. Question mawoe va dzɔna ema. Mekawɔɛ ta gbɔkɔ ge, mekawɔɛ fɔ gbɔkɔ ge, eye mekawɔɛ domeza kɔ ge. Mm. Domeza yi ke nye eh, mm. engine house-a, mekae kɔ ge.
Menye kɔ va koe ya. Aha. Nu mawoa, wohea srɔ̃gbegbe vɛ. Mm. Nenye be ŋuɖɔɖɔɖo meva le ŋu, mm. nenema ke wò ŋutsu, wò ŋutsu srɔ̃tɔ Ewòe ma yi kuteƒe ɖe? Èva tsi mɔ dzi wɔkɔ alo nàtsi mɔ dzi adɔ? Ne ètsi mɔ dzi dɔ ye ne dzɔgbevɔ̃etɔe zanvuiwo va ɖe wò le zã me ɖe, nu ke dzɔdzɔ ge hã nele nenema yi ke ŋutsua gbe ŋusese kɔa? A Gbegbe gbɔna, gbegbe gbɔna. Nu mawo. Nenema kee e, ne míelé ŋku ɖe e, e, srɔ̃gbegbe ƒe ɖoɖowo ŋua, ɣeaɖewoɣia, ŋutsu aɖewoa, megafli te ɖe te ŋutsu mm. aɖewo mm. nenye be wo wo kple wo srɔ̃wo le xɔ me enu wɔm ne nane vi aɖe do ŋkli na wo kɔ mm. yewo do ɖe goto ko wodo kpli ɣeyiɣi ma yi ke ŋutsu kple nyɔnua nɔ badzia nu vovovowoe dzɔna gake yi ŋutsua nya dogo kɔ ɖe ŋutsua ge ɖe wo dome ta evɔ Ezu hao dzidzi ge le ablɔ dzi. Nyitsɔ ewɔ le, nyitsɔ ewɔ le, etsɔ ewɔ le. Ee. Gbɔgbɔ ve menɔ ame siwo ɣlaa ɖeka o. Eye wòfa kpaŋua, mele bɔbɔe o. E, ne ŋutsu le agbe ma dzia, nyɔnua egbe ge. Egbege hã, srɔ̃gbegbe ƒe ɖoɖowoe nye ma, nuyiwo ke hea srɔ̃gbegbe vɛ. Nenema kee nyɔnu li, eye wòyia, wo kple srɔ̃a woli, kaka srɔ̃ yi dɔ me ko, yi hã ayi dɔ me. Esrɔ̃ ƒe gbɔgbɔ yi kpɔm ko ke vɔ egbɔ gava le aƒea me pɛpɛpɛ. Aha. Eye aƒe yewo me mesẽ oa, nyɔŋ afi ma nɔ gã no ŋutro gbo mɔwo wɔm. Gake aƒe yewo me sẽa mm. le subɔsubɔ ƒe kɔ nyinyiwo ŋua, ke nyɔŋua zu ɖaʋatɔ, edze ɖaʋa. Mm. Ke ezu ŋutsua ƒe agba. Ƒomewo na nɔ gblɔm be, eye ne, ne dze agba nɔ yewo dɔ yewo vi. Eye ke menye ye wui o. Menye ye kplɔe be ne dafɔ gbe, ye ŋutɔe mm. dafɔ gbe. Mm. Ye numɔwo dzɔ ɖe edzi. Nenemae wòle ma. Hã. Ne mie nu yewo kpɔ ma, nu yewo dzɔdzɔ ma, nu ye woate ŋu ahe srɔ̃gbegbe akɔ vɛ. Woate ŋu ahe srɔ̃gbegbe akɔ vɛ. Hmm. Nyɔ ŋutsu taflatse, ŋutsu tagbɔkukutɔ ɖewo lia, le yi ke wo srɔ̃wo ƒe nyɔnu me le, hmm. eye wodo go ɖe ablɔ dzi kɔ, hee, wo ɖe sia ɖe gblɔ ge, hmm. awo, wome ehlɔ̃ ŋue ma, womewɔnɛ o. womewɔnɛ o ŋutsu mawo ƒomevia gbegbe vana mm. woate ŋu akpui mm-hmm. yes nenema ke ŋutsu aɖe egbe nyɔnua ɖe aye me mm. dzo le nyɔnua gbɔ ƒe gbogbo vɔ menye ɖewo be gadziƒo yi o mm. be yeablo tsi o gake gbe nyɔnua ɖe aye me ƒe gbogbo ƒe gbogbo ƒe atɔ ƒe wo ƒe blave eye ne le nenema eye nyɔnu ate ŋu agbee ɖe ema ta elabe ete ŋui. Nenema kee ne nyɔnu aɖe hã be ta mesẽm le ŋutsua ŋu, ne anyi mlɔ eɖo xɔ tso dɔngri ado, atso bleti gbadza able edzi zu amlɔ anyi ɖe etsɔ ne manyi tsɔ ne ma, etsɔ ne manyi tsɔ ne ma, ne le ne ma ɣeyiɣi eva de asi ne ɣeyiɣi aɖe koa, wogblẽ gɔmesese me vɔ, wogblẽ gɔmesese me vɔ zi etɔ̃, wogblẽ evɔ kɔ evɔ. Eye zi geɖe nu yi ke dzɔ nenye be, nenye be wokpɔ be eh, alo eh, duglonyawo, mm. alo ame yiwo ke nɔ nyaa dzi wokpɔe be ao, wɔna ya ke le ŋutsua kple nyɔnua dome ate ŋu ahe ku vɛ na wo dometɔ ɖeka, eh, woklã wo dome. woklã wo dome, okay. ke wozu wo nɔewo gbe lae nye ma. Mm. Nenye be wokpɔ be wɔna ahe kua vɛ na ame ɖeka, mm. ke ele be woakle wo dome. Mm. Nenemae eh, nyɔnu geɖea ne wo be ao ya ya fia yele fia eh, eh, eh, yesrɔ̃ kple nu ya eh, ŋutsuwo mi le ŋku ɖi mi la fɔ ɖi hafi miano zɔzɔm mi la fɔ ɖi hafi miazɔ. ne menyɔ nyɔnu kplɔ gakɔ yi ɖe tɔtrɔ me mm. yes eye wògblẽ ese mekle wo domo hafi nabe aɖe ame aɖe srɔ̃ maɖe yi ke vi le dzi ne vi le si mm. ne ɖe ne be aɖi kɔ ele be ese nakle ameawo dome ele be ese nakle wo dome yi ke ne ese kle wo dome efia be womeganye srɔ̃tɔ kple srɔ̃tɔ o wote fli ɖe woƒe srɔ̃ɖeɖe me mm. ya Ko hafi eo ŋutua nàte ŋu akpɔ mɔ aɖe nene ƒe mema yi ke nya maku ɖe eŋu o. Gake ne mele nenema o, le kpɔɖeŋu me, ʋiʋli aɖe ge ɖe ŋutsua kple nyɔnua dome ko eye nyɔnua dzo va le dzilawo gbɔ. Hã, le wɔnaa ŋu gbea, ele be ŋutsua nado gɔme akpɔe ɖa be lekee wòdzɔe. Dzilawo, gake nyɔnua gbe gbɔgbɔ Ʋu eye wòle afi ma koa? Evɔ eta asi tui dada. Hã, ne ele nenema, gbegbe ate ŋu ava, gbegbe ate ŋu ava, elabe eye wònya da asi tui koa, eda afɔ gbee ma, megatrɔ ge agayi ŋutsu xoxoa gbɔ o. Ne etrɔ yi koa, eku gbɔna. Nenema wòle ma. Ta ele be míalé ŋku ɖe nu sɔhɛwo yiwo ke nyɔnu yiwo ke nɔ gblɔm be, ŋutsua tsa lɛ wɔ tee wònye, ne edui, ne mesɔ o ko na ɖe afɔ ma. Enye dada ƒu. Enye dadaƒu. Ŋutsu aɖeke menye Chaliote o. Mm. Ŋutsu aɖeke menye Chaliote o. Ekpɔ ame aɖewo tɔ le ŋdi. Ŋunyo na mi amewo tɔ le ŋdi, amewo tɔ le ŋdɔ, amewo tɔ le fie. Nenema wòle ma. Mm. Ta nenye be egba le ŋdia ye srɔ̃wò tɔ menyoa, edzi megaɖe le ƒo o. Nàgblɔ be ɖe Calliotee wònye ya ɖafɔm o. Ɖe womahee kaka ga wuieve naƒo oa? Agbenɔ, amegbetɔ ƒe tɔtrɔe ƒe ɖeka ƒii ko trɔna ko vɔ hezu nu bubu. Nenemae wònɔnae ma. Eye ŋutsu yi ke enu le esi hafi nɛ ɖeɖe ƒã, wònyɔ ŋue yi ke ɖe ƒã, ele be nàbu tame zi eve. Ne menyɔ o, eye na aba vuvu ɖo ge ɖe tsatsa vuvu dzi. Elabe Biblia na míenya be aƒe yi me yɔ fũu kple nunɔmeziwo kple nu, sikanuwo, Alo e, nu dze ŋui o, gake dzidzeme meli oa? Ege li pɛ. E, nu sia nue li. Nobe wòwa le owe. O, meɖe le owe. Gake dzidzeme meli o. Mm. Dzidzeme meli o. Mm. Afi yi ke ehiãkame kple nuyiwo le aɖukli ɖuɖuwo li, gake dzidzeme lia, mm. yi nye nyuitɔ. Koke mi mi ame va mieƒoƒu ye miekpɔ be leke yewɔwoe wɔ nyo. Miewɔ ɖoɖo Ko mietu ɖo ko, gbeɖeka gbeɖeka ko Mawu ʋu agbo na mi, ko miwo hã miezu ŋutɔwo, nenem wònɔ nɛ ma. Nye va ke gbea menye ganya dzi mi la. Ganya.
Ẽ, ko Ee. be be ame ke si ga le dzi mi Eyi le. nebe aɖu ga ziɖeka, ɖo xa eve na ame. Ega kpotokui wònye. Ẽ. Kpotokuie, ne eɖui meɖo hafi nèɖu mɔ, ɖeko ƒuƒoge eɖokui. Na amii, ne mii na ɖo wòɖo wòve me kɔ eke ŋuia, adza. Ne ʋla dza kɔ evɔ, exao. Exao ke ɖeɖi te ŋu. Nenema wòle ma. Hmm. Ta ele be míalé ŋku ɖi, ele be míalé mo ɖi. Hmm. Aha. Ne míege ɖe egbe ƒe wɔna mea, hmm. ke míakpɔe ɖa be nane dzɔdzɔm yi ke menye vovototo, nyɔnufia kple e, e, fiasegbe dom o. Nyɔnufia kple fiasegbe. Mm. Zi geɖea míeyɔ efiasrɔ̃wo be mama, mama. Mm. Ne be mía fiasrɔ̃wo yɔ be mama, mama, míatsɔ mm. nyɔnufia yɔ be aleke. Ah, okay. Mama ga.
Ah, ya nye mama ga. Eh. Ke me yewo nye mama fi. Hmm. Yeah. Mhm. Maɖe abia be ɖe ame kawoe nye fiasegbewo hã. Mhm. Kpee kɔ fiasegbea efia srɔ̃ wònye. Okay.
Enye nyɔnuvi yi ke elé be ne ɖokui. Ƒomea kpɔe be elé be ne ɖokui Mhm. ye ƒomea de dzesi be ee ate ŋu aɖe efia. Ale be le fiaɖuɣia, wokplɔna yi hã yia dzogbee va wɔa kɔnu nɛ. Ok. Wokplɔnɛ yia dzogbee wɔa kɔnu nɛ. Aha. Memawo míeyɔna be fiashegbewo. Ok.
Fiashegbea mm. menye mama wònye o. Ele be míase nu ya gɔme. Yes. Mama ye nye dzewekevitsɔla le blema eye metsitsiwo yi aʋa nyɔnu yi ke kɔ nuɖuɖu kɔ yina no ema ya dze wo tuna da kevi kɔ yi nɛ nyɔnu yi ke nɔ nuɖuɖua kɔm nɔ yi mee ne wo le gbea dzi ye yi hã aʋa ŋua aʋa me va tui le mɔ dzi o kakaka aʋa ŋu va yi mema le gbe ma míeda dzesi wo wɔwoe nye nyɔnufia yiwo ɖo mi le ŋmae na míegblɔ nɛ zi geɖe be nyɔnufia zikpui mele si o Nyɔnu fia ŋutsu ŋutsu fia ƒe zikpui ŋuti wòle. Elabe ŋutsu fiae wòko dzewoe na dzewoe kevia na. Ta ŋutsu fia ƒe zikpui ŋuti wòle. Ta nyɔnu fia zikpui mele si o. Aha. Okay. Nenye be mebe zikpui mele si o, memaɖo fia be menye fia wònye o. Efiae. Gake fia wònye ku ɖe ŋutsu fia ŋu. Ele be ele be woaɖo nɔƒe ne nyɔnu ma yi ke etso enɔ dzewoekevia kɔm nɔ nuɖuɖu kɔm nɔ yiyim ne amewo le aʋa gbedzi hafi fia va do tso ma. Nyɔnu ma ele be woade dzesi. Dzesidede ye nye be woaɖui nyɔnu fiae. Nu mae na be ne ame aɖe nye akɔsua wònye kɔ nui hã nenye be woɖui nyɔnu fiae wòle mamayi teƒe wòle mamayi ke tso dzewoekevia eƒe ŋkɔtɔgo gbɔna.
mega ye ŋutɔ ƒe ŋkɔ tɔgbe o mm. ɖeko le abe le yike tɔgbiwo ne ama kɔdzo nye ha mm. eye woɖui kɔ meganye kɔdzo mm. ezu tɔgbi agbeve nenema wòle ma gake nu yawo va bu alo wodze bubu gɔme elabe mie nyɔnufia kple efiasrɔ̃wa vovototo meva wo dome nɔm o efiasrɔ̃ ɖoa, ne be woyina ŋugbea fia ɖoa, wodo ŋu abe ke wo nyɔnufiawo nye ene. Enye dadaƒu. Okay.
Ne wobe enye ŋui fia shegbea, menye fia ye nenyo. Womeɖo o efia o. Mm. Ke boŋ efia srɔ̃e nenye. Mm. Abele yi ke le Nigeria miatɔ na go de mm. woɖo na nuka The Queen. Wowɔe okay. fiasrɔ̃ ye nye Queen le wowo gbɔ. Mm. Aha, gake míawo le míaƒe ʋe mea eh, fiasrɔ̃ menye Queen o nyo. Okay.
Ke le, le goya me ɖe le fiasegbe ƒe ŋdodo me ɖe ado ado ŋu normal alo ihe ale be wòado ŋu abe eh, ado ŋu normal.
Okay.
Ado ŋu normal, ado kaba, ada vɔ ɖe abɔ ɖe dzi mm. fiasrɔ̃e ma. Okay.
Le yi ke efia, nyɔnufiawo wota avɔ ɖe e, akɔta, ado dzonuwo, ado shikanuwo e, kple nuwo kplanya. Ao, nyɔnufia e, mekpɔ mɔ. enua, e, e, e, efiasrɔ se ɖe meɖe mɔ nɛ be wòado nuwo nenem o. Ya srɔ̃ ko ɖe.
Esrɔ̃ wo ɖe. Esrɔ̃ wo ɖe.
Le teƒe aɖewoa, n- e, e, efiasrɔ̃ mawo, wo project na wo ɖokui efiae. Wo project na wo ɖokui nyɔnufiawoe. Woɖa wo ɖokui ɖe go abe nyɔnufia ene mhm. yi ke nye vodada. Okay.
Yi nye vodada. Ne ebe nenye nyɔnu e e e e fiashegbe. Ne nye fiashegbe alo efia srɔ̃ ye esrɔ̃wo yina ŋgbe ne dress kple ɖoa mele be na dress abe nyɔnufia no. Mhm. Alo mele be ne yia nakɔ ɖokuiwo be eye nye nyɔnufia ya la la lo. Enye dadaƒu. Mm. enye dadaƒu. Ele be míalé ŋku ɖe nu mawo ŋu. Nudodo yiwo ke lia, ele be míalé ŋku ɖe wo ŋu. Lee wòle be míado ŋui. Nenemae wòle be míade dzesii be ee, míanye vovototo yi ke le fiasegbe kple fiaɖuɖi dome. Fiaɖuɖi enye nyɔnu yi ke wokplɔ kɔ yi eva yi xe nue le trɔ̃ƒe. Nyɔnu yi wokplɔ kɔ va yi tu kudoe. Le trɔ ƒe ye nye fiashiɖi. Ele vovo ne fiashegbe. Ele mia nye vovototo ma. Ele mia nye vovototoa. Kple susu be mima kɔ eme va ano baka baka mo. Vevie tɔ ye nye nyɔnufia kple fiashegbe. Mm. Yaro ko mie baka nko. Mm. Eye elabe e, e, nyɔnufia, wobe mama, fia sigbea hã, woyɔn be mama. mama. Eyi wo dometɔ yi tututu nye mama míeva nyanyam o. Mm. Ebenye ŋkɔ elabe ŋkɔ meva dodom fia sigbea meva dodom o ta. Fia sigbea meva dodom. Mama va mama sia me. Ko mama mama. Mama gbea ta vɔ fo do ŋkla kwa mama. Yeah. fiase gbea ɖo eye woyi ma wodo hini ba pro mm. pro pro pro pro afɔ ŋua kpla ado mm. dzoŋu ɖe afɔ gɔme kple bubu awo Fia si gbe wonye. Mm. Atikpowo ko no tɔme dzadru mezɔa lo. Mm. Atikpo ko wonye. Mm. Yata ele be míade vovototo emawo me eye nenye be wo akpa eveawo wole mɔzɔzɔ me, wo zɔzɔ mea, dzesidema nanɔ anyi be e, ame ya tɔgbui srɔ̃ae, ame ya nyɔnu fiae. Mm. Dzesidemawo bubum. Okay. Dzesidemawo bubum. Mm. Elabe E, fiasrɔ̃wo yiwo ke nye fia shigbe mi yɔna wowo hã wo ŋu dom wo ŋu dom abe nyɔnufiawo ke ene. Ta ne wo zɔzɔme yina ɖe nanewo wɔƒea, me ate ŋu anye vovototo le wo dome. Evɔa, e, e, e, hushimadagoa mekplɔ me ya goe o. Ne miezɔzɔ ʋu ewò nyɔnu e, ewò e, e, e, nui efiasrɔ̃ teƒe aɖewo lia ewò fiasrɔ̃ me yi go. Gake nyɔnu fia eyi ge. Eyi ge. Mm. Nenema wòle ma. Ne míeɖo teƒe aɖewoa, mm. ewo fia srɔ̃ me yi go. Mm. Gake nyɔnu fia eyi ge. Eyi ge. Yes. Mm. Ta ele be vovototo ma, ele be wòanɔ dzedzem tso gɔmedzedzea ke, ale be dzesidema nanɔ anyi fiasegbewo hã woade dzesi wo ɖokui be ee fiasegbe yenye menye nyɔnufia yenye o mm, mm. eya ta mele be yeado ŋu abe nyɔnufia ene o Ya, megbe tem ɖe edzi. Mm. E- Ke ya me- magblɔ be vodada ano e- efiawo gbɔ tsom, elabe nenye be e, esrɔ̃wò e, yi ke nye fiasegbe mi yi ge ɖe teƒe aɖe ye wòkplɔ ge ɖo ko wòle eyame ko wòva do ŋu abe e, Nyɔnufia ne. Ɛhɛn, ko mate ŋu- e- ke- ye ye wòle be wòagblɔ nɛ be o ne change gakea mekpɔ be anye vodada wo gbɔ tsom o le afia ɖe wo gbɔ tsom o la. Ee, me, nyemegbɔgblɔ ge be vodada wo gbɔ tsom o. Ele be Nyɔnua nade dzesi ɖokui.
Ok.
Míebe agbota. Agbota, gbota tɔe nye be ne woyina ɖe e, nanewo ƒe, mhm. efia nuwo ƒo, mele be agbota naɖo kuku o. Ele be wɔ wo ŋka, wɔgbi taku asa ɖe ta. Mhm. Enye agbota. Gake egbea nu ka kpɔ mi le agbotawo wo gɔn hã wo babla mawu fiawo. Ayi kɔba li ɖe. Kɔba le wo si wo fia ɖe. Ee. ɖo ɖo ƒe ya me ɖi kɔba ŋu fia mi le fia ya ɖo ƒe me ɖi kɔba ŋu nyawo nya ogolo
ta ne nye be ɛ ɛ mia mia fia ɖo ha mi wɔ nu ya le gbegbe be ne mi kplɔ mia srɔ mi zikpi wo wo do ŋu abe ɛ ɛ fia nyɔnu ene Ne míeyi teƒe aɖewo kɔa, mhm. míeɖe wo míeɖea wo fiana abe nyɔnu mamawo ene, mhm. yi ke nye vodada gã aɖe míewɔna. Enye vodada blibo mhm. yi ke míewɔna. Medze o. Ele be vovototo nanɔ nyɔnufia kple fiasegbe dome. Ne wokpɔea, wonya be ee efiasrɔ̃ enye yi. Eƒe nudodo ko kpɔ go la nya be fiasrɔ̃ enye ya.
okay. ƒendodo iko kpɔgo la nye be fiasrɔ nye mm. ewo fiasegbe ok ate ŋu ata vɔ ɖe akɔta ada dzonu ɖe dzi nenema gake mm. mavɔ dage ɖe abɔ kete dage ɖe dzi o mm. ne de kete ɖe dzi kɔa ke mi kple fiɔ eh, nyɔnu fiɔ mi competition numa ele mia le ŋku ɖe ŋu Ye na egbea megako nu ma kɔ ve kpɔlixɔea mee o. Okay. Be ee, me sia me nasi be ee, vovototo le ame etɔ̃ yawo dome. Mm. Vovototo le ame etɔ̃ yawo dome. Aha. E, ne kpo e, e, fiatsiɖia, mm. yea, vovototo gã ŋutɔ le wo dome. Ye nye be wɔwo la, duke nɔ kɔ na wo alo e, e, e, e, e, eshi, eshi nɔ kɔ na wo. Hã, etsi nɔ kɔ nu, yi ke etsi menɔ nyɔnufia ƒe kɔme o, etsi menɔ efiasrɔ̃ ƒe kɔme o. Mm. Hã, ta wo ya wodo ɖa. Wo ya ne kpɔ ko nyanya ge be me ya mm. fiasiɖie. Mm. Hã, gake fi problema ele egbagbagbagba nyɔnufiawo kple efiasrɔ̃wo problem le wo dome. Eh, ke ne anyɔe la mi ma dzi gakpo vi ɖe alo awa le ne gblɔe oli ne fiasiɖiɔ miadzi nane ne mia xɔnɔ gakpo vi de me kɔ ne fia srɔ wa gakpo vi de alo ne ka nye dzoŋu aɖe hã like kɔ boko ne red kɔ mi nye red ne blue ko blue ko mi nya boko me ya fia srɔ ya o me ya fia se gbe o nye eye mama o nye Ne míewɔe nenema boŋ manyo oa? Ɛ̃, ne le nenema abe ale si nègblɔe enea, anyo, gake mete ŋu sɔsɔ go. Elabe womedze egɔme tso gɔmedze o. Womedze egɔme tso gɔmedze o.
Ta mekpɔna nya o go. Ii, ii, nenemae,
nenemae. Elabe le blema mea, fiashegbea, ya, compulsory wònye woɖo ge ne fia. Ne wofia ɖo ge ko, woɖo ge kplii. Gake fifia, numɔwo tɔtrɔ mee. Ɖewohĩa efia le, esrɔ̃ le efia si. Esrɔ̃ le tsi hafi wokɔ ga ɖo fiae. Ok. Nyɔnua be gbeɖegbeɖe yemelɔ̃. Nyɔnua be yemelɔ̃ be wokɔe ɖo fiae. Eye be be ne woko e Woaɖo- woneɖo fiasegbe nɛ o. Ok ok ok.
Ta yemelɔ̃ egbe vi wo be yemeve nɔ ge le atsuƒe o. Yewo ɖeka ye wonɔ fi ma. Yewo ɖeka ye wonɔ fi ma. Ede ɖe yewo. Yewoakpɔ ŋusẽ ne ɖe teƒea dzi. Ahan. Ale be wodzena gbagba kaka akɔnvinse. eh, ŋtsua, ŋtsua wo fia ɖo mea, mm. wo convince ge, no convince kɔa, yi ha ba o, le o le fia ya yi mete ŋu nyɔnua me ve dzi kpɔ go. Ta eya le shi kɔ yi soki. Ya manage. Aha, ya manage.
Mm. Ne la la ko, efia ɖo le ho kpe ƒo kɔ. Ah, why? Ama to ebia, ele mm. o ko da na shi. Mm. Aha. Ebe no da shi mu ne ma go ha, enyo. Ela be, nenye be Wowɔ kɔnu nɛ hafi gbegbe vava. Ehea tukaɖa, ehea nugbegblẽ vovovowo vanɛ. Nenye wowɔ kɔnua nɛ vɔ. Ee. Hafi gbegbe vava. Gbegbe vava. Mm. Ewo, ehea tukaɖa, ehea nugbegblẽ vovovowo kɔ vanɛ. Ok. Ɛhɛn.
Yeta, ne ame agbe tso gɔmedzedze kɔ gbe ko vɔ. Mm. Mhm. Nenemae. Nenema kee nenye be e, e, e, amea lɔ̃, meɖo ŋku edzi be nyɔnu aɖe Míeyi fia aɖe ɖoƒe. Nyɔnua lɔ̃. Míeyi, míeyi, míeɖo dzogbe ko yi ko. E, ŋutsua be, ao. Ye yeah, mete ŋu ŋui o. Be, a. You no go gree. You no go gree.
You no go gree nyaga. Eye míekplɔ ma de xɔ ho. Ekplɔ va ko, ao, gbrigbri. Ya míewɔ ge tsa. Mhm. Aha. Ta ŋutsu aɖewo Yiwo ke wokɔ ɖo ŋutsu yiwo ke efia ɖum vevietɔ, egbe ŋutsuwo yiwo ke fia ɖum yi ke woƒe ɖoɖoe nye be wo srɔ̃wo wo regulate nu. Srɔ̃woe nye emɔfiala na wo, gbɔgblɔ be e nu ya leke wo ye yetu ka ɖe axem vɛ. Yetu ka ɖe axem vɛ yi ke medzɔ o. Gake nu yi le vevie koe nye be e.

Eƒo ga wo miniti wuieve le gbɔnye le afi yi ke yema ne se ŋdi ya nu yi ke tɔgbi ga fia mi ku ɖe míaƒe fia kple menɔnɔ ale yi ke ne mi ku mama wo fia shegbe ne ne mama ŋutɔ kple tɔmɔ kata mi esrɔ̃ ne ƒe numɔ so ne nye be biabia ɖe le asio ku ɖe wɔna enua ate ŋu aƒo ka ne mi ale be na bia yi ke na tɔgbi le aƒa me yi ke wɔ aɖe mu no ale be ne nye be eyɔ mi atɔ ko nye be na ado ago ko ne na ge ɖe Aƒea me so kaƒodzesi ke nàyɔ yi ke nàse mia ŋkɔa eyae nye 055001342305500134230 ale be ɖo ŋku dzi be nenye be eyɔm koa tɔwò koe nye be nàdo ago nam ko ne na age ɖe aƒea me so nɔvi gbãtɔ le ka dzi ke nàdo ago nam yi ke nàge ɖe aƒea me nam sia Ago.
ame nege ɖe eme ŋkɔ kple afi yi ne meyɔm tsoe. Bɔbɔ mɔ vie kpe. Ɛɛ, ne dzi mele asi wa. Nade geɖewo dzi le.
Nade geɖewo dzi. Mm. Yo ɖewo do. Ok.
Edi ma bie tɔgbi be. Mm. Ɛɛ, mamawɔ mi nya be wo woƒo na wo da xɔ be fiawoe ne. Ke fiasegbewo ɖe kɔxi ke li wo wɔna ne wo abe fiasegbewoe ne.
Ekpe. Ya.
Fiasigbewo hã woƒe kɔŋuliwo wɔna no. Wo hã woƒe kɔŋuliwo wɔna no. Mm.
Nenemae. Okay. Wo hã ate ŋu ayɔ mi le 0550013423 0550013423 nenye kaƒodzesi ke eh, nayɔ yi ke nenye be biabia ɖe le asiwoa na ayɔ mi Yi ke na abia ale be tɔgbui le aƒea me yi ke wòaɖo nu.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 So nɔviwo katã ne míakpɔm le TikTok kple etɔ katã mí eda akpe na mí. Nenema ke nɔviwo katã ne míakpɔm le Facebook kple etɔ hã míeda akpe na miwo hã mía dometɔ ɖe sia ɖe. Dzesi yi ke miayɔa eyae koe nye zero five five

Do ago yi ke na geɖe me nam sia. Madaku me do ago. Ame ne geɖe me kɔkɔ afi me yam tso. Mm, meda gbe medo gbe ne uh, tɔgbi gbeve le afi ma. Mm, agbeve menye gbeve o. Kple
eh, eh, kple uh, wo fanile sa ke ho zesi wa kata medo gbe ne mi. Mm. Ala wa ife nufiafi wa to dem ne mi. Ɛɛ, ɖeko wòva dze sia kɔtɔe be mía me yiwo ke va li egbea, míeva nuwo menyam o, gake wò nuwo me kɔm ne mí alea, ɛɛ, Mawu so dza netu tsi nɛ. Ɛɛ, gbe ƒe kɔƒe sia ade asi ɖe ta dze vɔ ya ɖeko wòdinɔ ge sikpuia dzi nɔ ge. Ta mado mɔnukpɔkpɔ ya, maze mɔnukpɔkpɔ ya ado gbe ne fofonye Klubosofɔ.

Wan tre yi fɔ sutre nye kaƒo tsoshi ke na yɔ yi ke mia ase gbɔ tɔ yɔm fifi la yi ke mia ase gbɔ tɔ 05500 tre yi fɔ sutre ke mia ase gbɔ tɔ mia kpɔ be nya ke la shi o ma ha yi ke mia ase gbɔ tɔ tɔgbe ma no gbɔ ne na ga no dekɔ kpi no mi mia kɔ no nya se la o jɔ mi akpe eh abele yi megble do ngɔ ne eh nenye be fiashegbe tavɔ fiashegbe mavɔ taga be nyɔnu fia no Nyɔnufiawo ta ɖa woƒe avɔ ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu yi ke medzɔna gena ɖe a nui e nuka e e e afɔkɔe dzi o. Okay.
Aha.
Gake efiasrɔ̃woa ele be woate age ɖe afɔkɔe dzi. Ele be woate age ɖe afɔkɔe dzi. Mm. Aha. Eye Wòa adɔ wu ɖe edzi. A, a, a, woate ŋu, ŋusẽ li be woakɔ dzonu ada ɖe kɔme faa. Woada dzonu ɖe kɔme.
Wode dzonu ɖe kɔme mm. abe fiasrɔ̃wo ene. Okay. Ɛhɛn, mɔɖeɖe li. Mm. Gake le fia, nyɔnufiawo edoa ŋui, wofɔa ŋuwo kplana. Abe fiawo ene, mm. le fiawo dre fɔ nuwo kplana kɔ, nyɔnufiawo fɔ nuwo kplana, emɔ ɖeɖe meli na fiasrɔ̃wo be wo hã woafɔ nu akpla nenema o. Meka kɔba yi ke le asi o. Meka kɔba yi ke le asi o. Meka kɔba yi ke le asi o. Mm. Ne wo ŋutɔ Ne mɔ zɔm yina ɖe e, e, Betsebe do, mm. ye ne dres ake ya wo ŋutɔ. Gake ne nye be mi yina ɖe enuwɔƒe lo, kpekpe aɖewo lo, azaɖuƒe aɖewo, mm. ele be vovototo nanɔ mawo dome. Mm. Wonya be nyɔnufia nye ekplɔ srɔ̃ ɖo. Wonya be efia nyɔnue nye ya, mm. ele nyɔnu enu ya efia ŋutsua ŋu. Okay. Ele be vovototo nanɔ wo dome. Eye ne woyi zikpui tsɔƒe no hã, woanye lewɔ tso zikpui no. Yo zikpui kɔƒe nɔ. Ee, zikpui dzi nɔ go le. Mm. Ne yi kɔƒe nɔ wanye le ke wokɔ ge no. Ma ko zikpui yi ke lolo wu kɔ no. Ne wo va ko dzodoƒi zikpui ne e e efia nyɔnua ako e e e nu ya. Rola ne e e nu ya nyɔ nka efia srɔ̃. Awo. Ele be ɖoɖo ma na nɔ anyi, gɔmesese ma na nɔ anyi. Yi ke e mesiame na nya. Ne le ne ma Atsɔ yi ka mawo ɖoa? Ye ɖe ga fia be me ya fia shegbe me ya nyɔnu fiae. Ok. Ne me ole ma.
Mm. Ta afia be nenye be afia srɔ yi ke nye fia shegbe ne wo be atia ya dogo ya teƒe ɖe atia bla ale yi ke dze fa ne menye teƒe aɖe ke wo yina o. Ye menye ye ŋtɔwo bablae.
Atia bla ale yi ke ko afia nyɔnuwo do na ŋkple tɔ mɔ atia bla na. Esi ne be wo bla nenema be nyɔnu fia ne ye wo vɛ dogo ama ɖe ɖoko la be. sodza ene. Okay. Sodza enya tɔxɛ aɖe li wogblɔna ne wo nɔeawo. Mm. Ta nenye be wòe nèvea fo sodza wò do mm. ko ɖokuiwò wò sodzae. Va do go sodza.
Ne sodza va do go kɔ egbe yi ko wòdoa ne mete ŋu ɖo gbea ŋu ko yi ko ɖe gafia be me ya menye sodza o. Ke ho kpo. Ke ho kpo. Mm. Nenema wòle ma. Okay. Ee. Mm.
Nenema wòle. Be okay. ee ne efo nuwo kple anema Me yiwo ke kpɔ wò le mɔ dzi, mm. me yiwo medze si o, woyɔ ge be mama. Fɛn. Gake ne va do go mama, nya ɖeka eve li mama bia wo ge, yi ke ne mete ŋu ɖo ŋu o kɔ, menye mama enyo, eɖe gafia menye mama enyo. Mm. Ne mo le ma. Ok. Akpe maxɔnɔvi bubu le afi 0550013423 yi ke na adɔ gɔna yi ke na gere me nam sia. Ago.
Ŋkɔ kple afi ne me yam tso. Me ŋkɔ nye nye Cosmos, me ŋu ƒom tso Accra. Ok.
Emia kpɔm le Facebook. Mele mia kpɔm le Facebook. Miabe le dɔ dzi hã.
Mawu nayra mi. Miabe le dɔ dzi. Ma biabia ɖeka ɖe le asi nye me ma bia. Medi ma bia tso ŋu tso mama efia nyɔnu ɖoɖo ŋuti. Mm. Efia nyɔnu yɔ ke ɖo ŋu eƒe nyɔ eveawo mi le fifi alo aŋlɔ mi le fifia ɖi. Eli nenema tsã.
Okay. Ɖi ko medzi mabia be eli nenema tsã. Mm. Woɖo afia nyɔnu tso keke blema kea alo fifia ko wodze ɖoɖo le ƒe me hã.
Mm. Akpe. Anu ka dzi kɔ ne tɔgbu enu ɖo gunu? Yo. Eh.
Le nyateƒe me agbea mede akpe ne wò biabia. Elabe biabia ya eʋu ƒom ama geɖe ƒe tame yi ke womete ŋu eh, fi wobialawo mete ŋu kpɔm o. Hmm. Nyateƒee, le blemea, blema ʋĩia, womeɖoa nyɔnu fia o. Efia ŋutɔ ko, efia ko wonɔna anyi. Efia ko woɖona. Kple srɔ̃a.
Kple srɔ̃.
Mm. Gake Efia srɔ̃a kple hã. yewo fia shigbeea, Mm, ye koe. wo ko ɖona. Mm. Etsã le blema ya kɔ, womefia aɖeke ɖo ge yi ke fia shigbe mekpe ge ɖe eŋu o. Mm. Gake eyi míeyi ŋu wua, le Chieftaincy Acta mea, eva ne mɔ be Ele be woawɔ dzesi de ma ne eh, nu yiwo dzewekevitsɔlawo hã. Okay.
Elabe dzewekevitsɔlawo a, wowo hã wotso woƒe agbe se vɔe. Wotso woƒe agbe se vɔe elabe àte ŋu ako dzewekevia eyi mieyi ma aʋa aʋa va lé o ele kpɔ no. Aha, wowo hã wotsi na aʋa. Ta nenye be amea tso dzewekevi ŋu aʋa kea, ele be woawɔ dzesidema.
Woƒo tsi abɔta nɛ. Woƒo tsi abɔta nɛ.
Mm. Ye na be nyɔnu fiaɖoɖoa va ge ɖe sistema me mm. le mía eŋewo ƒe akpa dzi. Eblewo ƒe akpa dzi ko ya menye yi ka ye wòdze gɔme. Mm. Gake le eŋewo ƒe akpa dzi akɔ nyɔnu fia menɔ anyi tsã o. Meɖɔ nyɔnu fia tsã o. Emie nɔ anyi ʋu keke. Ehm. Le Chief Taxi Act 17, is it 1751 or so? Aha. Ye ma wowɔ ŋui. Gake wova review, wova review kakaka to 2008. Ye nye the current one. Okay. 2008. Ko wome review aɖeke o. Mm. Aha. Ta tso dome aɖea ye nyɔnufiaɖoɖo va ge ɖe sistema me. Nu mae na be ne lé ŋku ɖia, asesẽ ŋutɔ fi yiwo ke agbe agbe kɔ bɔ dzi le. Fi yiwo ke agbe kɔ bɔ dzi lea, nyɔnufia akpa gãtɔ, evelia, evelia, evelia, evelia. Fi yiwo agbe mekɔ dzi lea, fi mee nàkpɔ enelia, atɔ̃lia, ke ne ebe agbe mekɔ dzi o. Ɖokola abe le fiagble me ŋutsu ɖoɖo ŋutsu fiawo hã fiwo ke agbe kɔ dzi la e wo evelia etɔlia evelia etɔlia aha. Tɔgbe ne ne ba agbe kɔ dzi ɖe ne mese akpɔ ma gɔme. Aha nu yi me dzi ma gblɔ nye be mm. fi yiwo ke eku ok eku me me me dɔ gbogbo le o mm. ok aha le kpɔɖeŋu abe Efia yewo ke nye anyi menɔ anyi alo míevɛ ɖo menɔ anyi míeɖo míeɖo abe etɔ̃lia ene gake fifi le efia wole abe adelia wo ene okay. gake mía me yewo ke vɛ ɖo mm. abe nye ha wo na mm. evelia menye avelia ko meganye okay. ekpɔ ɖa yi mm. Evɔ nye ƒe blatɔ̃ vɔ enea mea mele le fia zikpuia dzi. Hm, ƒe blatɔ̃ vɔ ne. Eye ƒe blatɔ̃ vɔ enea mea mele le zikpuia dzi. Mia ɖo zanu ŋutɔ.
Ehe, ta le be ma ɖo azã tɔxɛ. Aha, ma ɖo wa, ne wo ɖo wa, eƒe ve, ko wo dzo. Hm. Ma ɖo wa ƒe tɔ, wo dzo. Aha, nu kae nu mawo hem vɛ? Gbãtɔ ye nye efia ʋiʋli, ehena eku mɔ tɔgbi vɛ. Ok. Evelia nye be, E, ameawo medze ne fia o. Gake wo kokoko.
Gake wobe yewo kokokoe ɖu ge, ye woɖui, ye woɖuia. Ye wova ɖu wo.
Ye wova ɖu wo.
Nenema wòle ma. Mm. Nenema wòle ma. Mm. Ta le nyɔnufiawo gome hã, e, fi yiwo ke e, e, e, amea medze be wòaɖu nyɔnufia o. Gake wofɔsee ɖe ganɔamesi ta, wofɔsee wò, wòzu nyɔnufia. Ee, medzidzi ge wòkɔ o, eyomee mie ɖa. Ke nyɔnufia va ɖui.
Ɛhɛ, nenema wòle. Gake eyiwo ke, ee, le míaƒe ʋekɔnyinyiwo ŋu, wòdze be woaɖo ko. Ne woɖo woa, e, akpɔe be woƒe titlea, evelia, evelia ko wonye na. Ee, akpe. Akpe.
Maxo nɔvia ɖe afii, ke na, adɔ go nam yi ke nageɖe aƒea me nam sia. Dɔ go nam. Edɔ go no zi evelia ke. Mm, akpe. Tɔgbia gagblɔ nya ɖe ƒo ʋu le to me ne ŋuti ya ɖe. Mm. Le mɔ ne ɖoɖia ne le gbɔna sia me ɖe kunu. Akpe. Mm.
Uh, me yo tɔgbi. Mm. Egbe ve nya tɔ ye tɔgbie. Mm. Uh, ala ve myo ha mye do fia le deve. Mm. Efo se kɔƒe. Kake eƒe ve ko. Yako fia tro megbe. Mm. Ŋa nye tame bubu ne ŋutia. Meta me bu ŋutsu ŋuti ʋuu va da asi legba. Evɔ nu yiwo ke to ŋugbe hafi míeɖo fia ma. Hafi ko wòto megbea, wòtro megbea, eva nye nane. Tayi tɔgbuia ŋma, nya mí gblɔ fia be ame aɖewo li mele abe woaɖu fia o, gake wo ŋutɔ hã ɖe ŋkɔe woƒe ga nye nyi. Medze be nɔ asi tɔm teƒe ma na mo nɔ zikpuia me lé o. Mm. Gake ne be yeaɖui kokokoɔ, Okay. ne nɔ asi ƒom teƒe ma no, Mm. akpe na mi mɛwo le dɔ dzi. Akpe nɔ hã. Medo gbe na fofonye Tiger le hlɔ̃ƒedo ɖa. Yo, Akpe. akpe.
Nɔvi aɖe le afii ke na edɔ go nam sia. Lé mɔ radio ne le gbɔ nam sia. Dɔ go nam Alo. ya ame ne ge ɖe me.
O- Malekum yɔyɔm tso dema nye ŋkɔ nye Vafali. Fafali sista míazɔ ɖe ŋgɔgbe.

Ne be yemedzi be yeaɖu fia shigbe o, Mm, ke be gaɖe ke fia. gblẽ tso ɖevi me. Eye ke zu ɖevi, ke tsa asi anyi le ɖevi me. Mm. Womeɖo ge gbe, womeɖo ge tsɔ. Abe leke gome? Eh? Ne mese akpɔ mɔ. Eh?
Wo ne dogo xɔe me va ye ɖe xɔe me be nu ke he nu ma vɛ. Wo ŋutɔwo zɔli va nye zɔzɔ, zɔli va ye zɔzɔ yo dze afɔkua. Wo me fia shigbe aɖeke ɖo ge. Wɔ nye be nyɔnuvi aɖe yi ke e, ne yi ŋutsu yi gbɔ, wɔ yi ŋutsu yi gbɔ, ne yi ŋutsu yi gbɔ, wɔ yi ŋutsu yi gbɔ. Wo me ɖo ge gba, wo me ɖo ge tsɔ. Evelia nye be, e, nenye be ƒomea kpɔe be Ewòe dze ne fiashegbea, mm. ye wobe nàɖui. Ke si ne si hã ele kɔ no. Eh, vɔ woe ma up and down. Awo ne up and down me ya naneke ama si tɔge dziwo be wona ɖo fia shigbe. Ah, okay. Ekpe. Mm. Elabe enye e e e e dzesidede ame ŋu be ame ya ame tɔxɛ wònye. Mm. Megblẽ o. Megblẽ o. Nu mae na be nyɔnu yi ke dzi vi kpɔ, womekɔ nɛ ɖo afiase gbe o. Nyɔnu ke dzi vi kpɔ. Womekɔ nɛ ɖo afiase gbe o. Mm. Ne mo le ma. Mafia be gblẽ. Nenye be wokɔ nyɔnu ya dzi vi kpɔ, alo nyɔnuvi yi ke asi tsam anyi wokɔe ɖo afiase gbe, mm. wokɔe ɖo afiase gbe ɖe tajeƒu. Mm. Ye tajeƒu ŋutsuviwo bɔɛsiwo wozo dzi mm. kɔ efia kpli ɖe ŋtsi mm. wobuga wofia buga wazu ti memba ta miasrɔe ba fia kplɔ ɖe ŋtsi azu ti memba eta medzɔ kpɔ ii ta nenye be wòhiã be nàɖu fiasegbea ema fia be ƒomea de bubu ŋu o fia ƒomea de dzesi wɔ be ame tɔxɛ ene Okay.
Yes.
Ƒomea de dzesi wɔ be ame tɔxee ne ye wòkɔ ga ɖo fiasegbe. Ne mɔ le eme. Mm. Akpe.
Mm. Nyasela wo hã ate ŋu ayɔ mí. Ele be míase gbɔwotɔ le 05500134 ale be ne eyɔm kɔ atɔ koe nye be na adɔ ago nam yi ke maxɔ ɖe aƒeme. Do ago nam sia? Do medo ago. Wo ŋkɔ kple afi me yɔm tsoe.
Ayo ŋkɔnyenye Xɔbato. ato nyakpo meyɔyɔm tso ayiti kɔƒe Sikɔƒe. Mm. Mm. medi be ma abia tɔgbi Mm. A- efo nu tso efiasigbe ƒe nyenye ŋuti fia nɔnɔme yi ke ma ma nanɔ eŋku yi ke va ʋu ne mi fia nɔnɔme yi ke míaƒe nyɔnuviawo le fia be mo ƒomevi ɖe wogalie gba míakpɔ afiasi ne kpo fia ɖo ko ŋkpa ɖeke mava o Mm. akpe Ok, akpe. Akpe. Nu ma tae wònye ƒomea fiaɖoma ƒe dɔdeasi wònye be wowɔ homework. Serious homework. Hmm. Aha. Ale be ƒomea ɖewo, ƒomea woɖe abɔ. Ƒomea ɖewo woɖe abɔ. Nu yi me dzi be magblɔ le abɔ ɖeɖe mee nye be ƒomea ɖewo wole teƒe vovovowo. Hmm. Le kpɔɖeŋu abe nye hawo enea, nye ƒomea akpa ɖeka le Ʒɔƒui. Akpa ɖeka le Mafi, akpa ɖeka le Nyɔgbɔte, akpa ɖeka le Agbevekɔƒe. Aha. Ya ta nenye be wobe woako fia shegbea, ele be woalé ŋku ɖe nu ma ŋu, elabe enye ŋukpeɖuɖu be ẽ, e, e, fia shegbea ke efia kplɔ ɖe eŋutia, Amewo na nɔ si fiam eyome. Bɔiso, hmm. bɔiso, wonɔ hmm. si fiam eyome be ee. Eh, Yosrɔe ma. Míasrɔe ma va yina ɖa. Ke efia va zu wobe ti mɛmba. Ye ma fia, efia bɔ kɔme dzi ɖe ŋu. Míwo, míasrɔe ma ɖo. Hmm. Mi katã míasrɔe. Bubulia. Bubu meli o. Numata ele be amea ke ɖogo la wòanye ame tɔxɛ. wòanye ame tɔxɛ. Ŋmee na be womekɔ ame tsitsi hã o, ale be wokɔ ame aɖe yi ke gbɔna faa ko. Le ame le si mlomlomlo. Mlomlomlo.
Eɖewoa woɖo ge kura ele be eye woɖoe ele be ƒome nava nɔ asitotro alo dzila nanɔ edzɔm ɖe kato ʋuʋu va de asie yi ke wòɖo srɔ̃ɖeɣi hafi wotutu ge na ŋutsua. Gake dzesi dem ale ŋu be fiasegbee ta Wogblɔ ge nɛ be, Ee, fia nèɖo fia, ne menyee o, ne wonanea, ke èwu ɖokuiwò. Ne menyee o, ne woŋuia la, èwu ɖokuiwò. Le go ma mea, ebe le ge na eɖokui. Ko ne ɣeyiɣia de kɔ, wotutui nɛ ŋutɔ kpoo. Nenema wòle ema.
Akpe, wò hã àte ŋu ayɔ mí le zero five five zero zero one three four two three zero five five zero zero one three Efɔ tso Trinidad ƒe dzesi ke na yɔ yi ke nenye be biabia le asi kɔa ne ebia tɔgbu le aƒea me yi ke wɔ aɖo ŋu no. Zo dzesi asi ɖeka ke ya nye 055001342 tso Trinidad ƒe dzesi ke na yɔ yi ke na bia ne nane me mekɔ no le nu yi mi srɔ̃ le gbãtɔ mɔa tɔgbu le ready be ya aɖe me ne mia katã ɖeka ɖeka. So tɔgbu mega nɔ gbɔ ke ale be mia aga ge ɖe akpa bubu mia aga le ŋku ɖe nu mia kpɔ ɖa.
ele vevie ye ekpɔ be míaƒe nyɔnufiawo zi geɖea nu yi ke dzɔna nye be edzɔdzɔ ɖe ŋutsufiawo hã dzi wodzi be yewoado ŋu abe blɔwo ene mm. le blɔwo doa ŋua wodzi be yewoado ŋu abe blɔwo ene evɔ atsikpo xoxo no dɔmedzadru mezɔa lo le míaƒe ʋe kpa dzia Ŋutsu fiawo kura hã, dzedzeme tɔxɛ le wo si. Dzedzeme tɔxɛ le wo si. Míaƒe dzedzemea enye be nàdo jɔmpa, white jɔmpa, do jɔmpa, ada avɔ ɖe abɔ ɖe edzi, ɛhɛ, ako enuwo aku kɔme, aɖo kuku faa, ado afɔkpa prao, prao, prao anɔ yiyim, aha. Gake fifia míedi be míasɔ kple blɔwo. Vɔ mete sɔsɔ ge kpli wo gbã o, mete sɔ ge kpli wo tsɔ o. Elabe lee dzɔdzɔ mee dzɔ wo. Le eblo wo de fiflɛ ne yevu dɔm ne le ha no nya ɖo ko ele be o yevu dɔ kpa. Megadzi go.
Megadzi go.
Ele be na trɔ ve zikpia gbɔ. Elabe fima ne la wo dzi wo kpɔ ge nu sia nu. Ah, eko ba ma bia be nka ɖu ge me la. Kpa dzi aɖe me ke gbɔ na dzi wo kpɔ ge. Mm. Yo nye be E, e, e, mi kple nɔviwo hã mi anyigba ʋlim, mieko dzi liƒo ʋlim, mekae agbɔna dziwo kpɔ ge? Nu mae wɔe be míaƒe ʋefiawoa, wole yevudɔwo me keŋ. Mm. Ne ebe yeme yevudɔ me nɔ ge wokɔa, ne woyina ɖe takpekpe ɖe kɔna be takpekpe ma me vi ɖe ge wota yemeyi go. Wonye ke, ŋu ya na kpla gakɔ ya ye meli o. Ye meli o. Kɔba meli o. Mm.
Nenema wòle ma. Mm. Nenemae. Eya ta ele be ɖoɖo tɔxɛ aɖe nanɔ anyi. Vevietɔe nye nyɔnufiawo. Nu ma dzie megbe tem ɖo be ele be vovototo nanɔ nyɔnufiawo kple fiasegbewo dome. Hmm. Ne wodo yina, míanya be me, me, nyɔ, aƒenɔ ma yina fiasegbe, hmm. aƒenɔ ma yina nyɔnufiae. Eku ɖe woƒe dzedzeme ŋu. Hmm. Fifia nyɔnu ɛɛ fia shigbe fia shigbewo hã wova abɔ gbo do. Vɔ fia shigbe medo abɔ gbo. Ɛ kɔ ba li woŋlɔ ƒle geɖe. Kpɔe. Enuawo le ashia me. Biblia na míenya be woɖe nuwo nusianu ƒe mɔ na ame gake me ɖe sia ɖee nyo na nam o. Nu mae Biblia gblɔ ne mí ma. Woɖe nusianu ƒe mɔ na ame gake me ɖe sia ɖee nyo na nam o. eyiwo ke nyo nɔwo eyiwo ke nye tɔwo wo ko tsɔ ge le me ɛhɛn mm. kɔba alihoa ye wɔe be eh, nyɔnuwo hã wo ŋutsuwo ta le gbe dom elabe kɔba aliho eh, fia wo nyɔnu ŋutɔ hã wɔn ɖe eye wòle asi amewo ta hã eh, ŋutsuwo hã wova nyɔnuwo ta le gbe dom
eme nyume wɔmɔ eme nyume wɔmɔ nyume nyɔnu ŋutɔ dom Anya be ŋutsu aɖewo lia wo menye vovototo le ŋutsuwo ta legbe kple nyɔnuwo ta legbe dome o.
Ŋgo ƒle mo le dodo. Ouais, eh, b- b- bend down and pick that quick. Nenema. Mhm. Ta vovototo le ŋusia ŋu me. Mhm. Eye eyi ke dze na ɖoƒe yi nèlea, ya ko le be nàzã. Mhm. Eyi dze ne ɖoƒe yi ke nèlea, ya zã ke nèle. Ne medze nɛ o, ke you are projecting yourself yi ke mele nɔƒo mm. yi eɖokuiwo kɔm dada ɖe teƒe yi ke mele o ha ne le ne ma kɔ enya dzi ga de xɔ ne ɖokui wo mm. le wɔna megblẽ le kpɔlixɔa me be ee efia kuku efia fɔkpa mm. ele asi me zã mesia me ƒeƒlem mesia me ƒeƒlem ekɔ be ali kɔ ate ŋu aƒle ado edzonu ŋusia ŋu ate ŋu adi bɔgbo ate ŋu adi Gake ne èdoe abe le megblɔe be sodzawo mm. eh, eh, gbedodo aɖe le wo dome mm. ne wodo gbea ne womete ŋu ɖo gbea ŋu kɔ woyɔ wogabia be ɖe efia kae nènye ewoe nye ame ka mm. na gblɔe meke ɖo meka mo ɖo eh. efia yewo yi dzo ekplɔ yi dzogbe ɖe ate ŋu ade dzesi wo ŋkɔ ayɔ ne mia. Mm. Evo ehaha. Ko le o. Ko le o he. Yo le nima ko le be nyigba na bia no. Enwo mm. kata wo dutu ge afi wa jo. Enwo de ge afi ajo. Mm. Nene mo le ma. Ta ate ŋu aƒle ŋu age ɖe oƒu me anɔ yim paa paa paa paa paa gake atikpo xoxo nenye le tɔme mm. ezɔa dru Tsi kpo xoxoe ɖe nye le tɔme dzadru. Mm. Mete ŋu losu ge gbiɖigbiɖigbiɖi o. Mm. Akpe. Eke ne wònyo ya la ɖe, ame yiwo ne le nane ƒe numawo dzram ɖe, nenye be amewo ve nuwo ƒleƒe ɖe, womabia gbe woa? Be, Efia ke nènye? Abe aleke nègblɔe be nenye be wodo go wò le mɔ dzia, woabia biabia ma woa? Ma, manyo be wòanɔ ɣeyiɣi nenema boŋ oa? Wowɔe ne èɖo asi wò hã. Ne èɖo asi ame aɖe eve nuƒleƒe, nàbiae be, Ɖe mekafu vevie yi hafi megua?

Wogblɔ ge na wo be, Nyɔnuwo le dua me, eɖewo lia ne ƒuta ŋua ɖeko ye wozi ge kpi. Àte ŋu akpɔe ɖe eme wo afɔ nado biɖabiɖa, gake fii ke wò ŋutɔ nèyi ɖe azi ge ɖo afia. Fii nèyi ɖe azi ge ɖo afia sia, wò ŋutɔ le nyanya nu. Ee, gake ɖewo lia ne, ne, ne èda asi eŋu koa, ke ewɔ nane.

eyi míekpɔ ŋutsi ŋdi afia kɔ nuwo katã fu ɖe ne mía míegege ɖe sukuxɔ me srɔ̃ mele gbɔ fiwufiwu hmm. ah, efo nuwo kɔ to efia ƒe nudodo fia nane kokoko edre dom le míaƒe ʋuƒoƒewo kple hmm. sɔsɔƒewo ku ɖe míaƒe dzonudedewo ŋutsi alɔ ŋu Medi be wòafia mí vovototoe ke le fia ƒe dzoŋudede alɔnu kple míame gbɔlofɔ tso dumewo ƒe dzoŋudede alɔnua? Mm. Medi be wòakonye ame ne eʋe dukɔ nasẽ ɖi abe edre mo ƒomevia, na dzidzɔdzɔdzɔ le ƒuƒoƒo kple míaƒe sɔsɔƒewo. Akpe na mi. Akpe. Akpe.
Le dzoŋu ƒe akpa dzia, dzoŋudede ƒe akpa dzi yi ke wòbia fia. Mm. Ee, dzoŋua wodzra masimi. Mm. Ne ga le ame aɖe si wòva ya ƒle dzoŋua, ese ke egblɔ be mare ke ame tɔ me yi megade dzoŋu o, me yi ko nede dzoŋu. Mm. Ede ge. Efia kuku hã ɖɔ ge. Fia fɔkpa hã do ge. Gake fi ka wòdui yi nɛ? Nenye be amea menye fia o, ye wòtso fia ŋu wokpla wò fia ɖom wòva edo ɖo- e- e- edo ɖokui gbɔ va eduoa, Ma. ke eya ye to edzi nya dexɔ ɖe eɖokui. Ɖo le abe leyike ne wo topani ƒom, nège ɖe tome be yeaɖu topani, eŋu eva veɖɔviʋua woƒom, nège ɖe tome be yeaɖui. Aha, ɖewo mahia, e, tɔgbui aɖe le afi ma, edze si leyike tɔgbuiwo zɔe. Le tɔgbuiwo zɔa mm. enya ye wo ya ne va ge ɖe topanitoa me ko esa do ɣe aɖuɖɔ wo be aƒetɔ va eɣe ya ne ɖu fia va ɖe gɔme atsake ya dome le atsia ye wo dom ne la va ɖe atsia gɔme mm. aha ne menya ya ta ya wo mekɔ pia me ni o
Me kɔpia me ne. Ee ya ya ame ya ame ye ɖui o nya kpɔta ma ah, kɔpi nya ma ɖui ene ma mm. ya me le eʋu eve ɖuɖu domo. Mm. Wo hã lé ke tɔgbuiwo zɔ lé wo ko wo zo woƒe azɔliwo e, ge ɖe agbadzi kple woƒe gbɔgbɔmo lé wo zɔ ya ɖe ge le afia. Ya ɖe ge le afia. Aha nenema wo le be e ne ge ɖe toa ma ma ɖeke menya ɖeke bia golo. ne ge ɖe toa me ame aɖeke menya aɖeke bia go ne eɖu ɣe avɔ ɖi ne eɖu ɣe avɔ ɖi hafi ne wobia be eɣea ne ɖu fia egɔme ɖi va ɖe gɔme va ɖe gɔme abɔa ne ɖe fia egɔme ɖi va ɖe gɔme aha fi ma ye nanya ge ba ne woƒle kɔm ɖe woxɔ tadi ɖe nenema wòle ma nenema koe nye míaƒe nuyɔ ya ta Dzoŋudede, Wɔ be dzoŋua, ame yi wo xɔe ate ŋu ade dzoŋue. Dzoŋua le asia me. Na ama, ke ne mègasi o ɖe mia hã wɔ na aleke. Mègasi o ke de dzoŋua tso alɔ ŋu keke va do ɖe abɔkugli ŋu ɖi. Nenemae. Ne ame aɖe kpɔ ga va ƒle nu yi dzoŋu wodea, edi. Gake ne ama de dzoŋu alɔ ŋu ye wofia nane wɔm, nenem ƒe mema va do eɖokui gbɔ. ke ya kpo nya. Ekpo nya. Eye taflatse, ŋusẽ mele fia aɖeke si, yi ke ne ame aɖe do fiafɔkpa, ame aɖe do, eɖo fiakuku, ame aɖe do e, e, ede dzonu, wɔ bie be, Nu ka tae nède dzonu aɖewo hã? Ŋusẽ aɖeke mele fia aɖeke si nenem o. Dzaa, wò fia nu wɔm. Ye ame, e, wò numɔwo ge ɖe ema. Ye wɔ, ŋusẽ li wɔ bie gbee. Nyea medo dzo ŋu. Le kpɔɖeŋu me, nyemenye fia o, ye mede dzo ŋu eme ne alɔtsinu ɖeka mm. tso fiakukuwo ɖɔ. Mege ɖe ʋu me. Mm. Eɖo ʋu. Ko nabia be mɔ ke mekpɔ de dzo ŋu eme eve, eme ne hã. Mm. Who are you? Who born you by mistake? Dzoŋua le asia me. Dzoŋua le asia me. Ya ta ɖoɖo tɔxɛ aɖeke meli o. Yonye be ehaba me mova lia yana be e, e, efiawo fia, womegadzo ŋu dem o. Woabɔgbo dom. Mm. Aha, amewo alɔngbo dom. Yes, eyi wodo ma, fifia sɔhɛwo gadze kɔpi. Wowo gadze dede la be la shame wokpɔ woƒeƒlem. Aha. Ameawo ƒe susu nye be ne ye do ŋu mɔa, woaɖo bubu nɔƒe ma nɛ be am, ame ƒomevie yenye yi mm. ya ta wòdui enuma aha fan woɖo bubu nɔ fani gake nenye be eɖo gblɔ yi kɔa yenye be fia ke tututu wòva ge ɖo wòhenye efia ŋuɔ ƒe o wò dress ne ma kɔ me yi wònya egblɔ ge mm. yi.
Mm. ok akpɔ mi meyaselawo eh, nenye bebe le asiawo hã ati ma yɔ mi eh, yi ke mia ase gbɔtɔ le 0550013423 yi ke nɔvia le afi ke eh, ne yɔm kɔ atɔ konye be na adɔ go nam yi ke ne na age ɖe aƒa me nam sia dɔ go nam Ago.
ame nakɔ gbe dzi nam sia Ago.
ame ne ge ɖe me Be ahiãbu gã ma ɖo nyea eyɔm. Ne srɔ̃ bu na ɖo ga. Meda kpe ne tɔgbui. Egbɔgblɔm be, Ɛɛ, va ɖe ke mɔ mègadi o, gake ne edom fi ke nèɖo hafi wona manya be ekɔ le fi sia fi wode aka li ali nɛ kɔ. Evo.
Manya le afi ma godzi mm. akpe. Ɛɛ, be dzi mabia be wogblɔna be nenye be nenye zikpitɔ alo gbotɔ egbe te kpɔ mɔ de zi nu ɖeka ɖusi. Meɖo ŋku dzi be Be ɖe evangelism le teƒe aɖe akatsi be teƒe aɖe. Ehiã mado gbe ne fia fia ge ɖe edɔ ma hãe ɖe nye dɔwɔƒe. Ye meko dzo nu ɖeka kɔ de emia si. Heyi mege ɖe fia ma gbɔ, fia ma medo gbe nɛ. Abe ale ko do gbe ne fia ene. Elabe nye hã menye va ƒe afia ƒe numetso ta. Medo gbe ne tsia mia kple ŋuti mawo gbã. Hafi be, Tse míesi nɔ de fia gbɔ be mado gbe ne fia azɔ. Yi wòbia be, Fike metso? Yi meɖɔ, Fike metso? Yi be, A, ŋke dzɔ fi? Enye metso eyo ma ƒe me, gake mede dzo ŋu emia si hã. Kaba netsɔ nem, made dzo ŋua ɖusi, made ɖeka ma ɖusia, yi mede fɔ de ɖusia. Gake egbe Ne meyi ɖo fia ɖe ko be efia ke nenye aɖo gake nenya fi ke zon ɖeka ɖo si hã. Meyi be tɔgbi na ku nye na kpɔ ku nye me ɖe nyi ma se me akpe. Akpe.
Ne ame aɖe bia nya mo ko gblɔ be asi mee ƒle dzoŋua le.
Asi mee ƒle dzoŋua. Ee gblɔ be asi mee asi mee wodzram le ƒle. Megblɔe xoxo be le tsã ɣeyiɣi aɖe va yia wogblɔna be e, e, alo míegblɔe be me yiwo ke tso royal house woade dzonua ɖusi mm. ta ne dzonua le le gaƒomɔ me ne dzonua le e, ɖusi me ne wokɔ ɖusi lɔnu ne wokɔ mm. you are from a royal house gake vivia ɖe kena madia lɔ eme va ɖe
na made ɖusi kple ame aɖewo denɛ ɖusi kple mia na madi ɖusi kple mia ɖi yata nu ma ya gblɔ mele be ee ɖoɖo tɔxɛ aɖeke meli o and uh, eh, chieftaincy act ƒe akpa aɖeke meɖo kpe dzi be ee efiawoa ele be woade dzo ŋu alɔtsi ŋu Ao, ele be woadi e, ekɔ alo ele be woadi afɔ. Ao, Chief Tasu ata meƒo nu tso afia ɖeke nenem o. Mm. Aha. Le susu ma ta, ne míeve míaƒe kɔnuwo wɔƒe ye ma de ŋua, ke ma fia be ama gbɔgblɔm be efia ye nye. Ye míebia ge be efia ka ƒomevie nènye. ekpɔe mm. ɖo kola be nàgblɔ be ya lodge member enye eye ne ya lodge tɔ gbewo do na mete ŋu nàdui o mm. eɖe gafia be meyi lodge tɔ nenye o ee nenema mm. ta dzoŋuya la ele asia me ele asia me ne nenema ko ele be ɔde se ɖe kenke ɖuɖu ha ɖi me yiwo ke dze ne kenke wo kɔ ya ɖui ɖi aha dzoŋuya le asia me ya ta me yiwo ke ne eve flia ɖoŋu ɖo. le edede me. Ne menyo ɔ, ena ɖokuiwo de ga asi le teƒe aɖe. Abe le yi ke e, wogblɔe ne be ye ele be nàɖe dzonu ade ɖusi. Fine. Le gaƒoƒomewo mea, nu yi li nye be míeda dzesi ame yiwo ke tso Royal House, me yiwo tso fiaƒe me, wodea dzonua ɖusi. Gake míeva kpɔe be dzonua ɖeko wodem afi sia afi. Eye ame aɖewo wometso e, e, Royal House o hã, wodem. Maɖo wonye aɖɔkɔ ƒe dzidzimeviwo hã, wodem. Ke meka meka meka dzi ne meka na gblɔ gena be mega di o. Yi ke ma ma tɔ ko yo ga va ƒle ŋua. Ina gblɔ mega zi o. Ezage. Ezage. Ne zi fi o zi do doa kple ƒe nyai. Mm.
Okay. Akpe. Eh, dogo na mi ke na gere me nam sia, ma le ro ka ji Agoo.
Ame ŋkɔkla fi me yɔm tsoe. Mm, nye megava ke ŋkɔnye nye Cosmos megava ke. Oh, okay, okay, okay.
Akra. Mm.
Eh, nana koe de funa fi me dzi ma bie tɔgbe wonye be wo le fia mi le fia gble me fia kwa. Mm. Ma abie ŋku ɖe eh no nye be ofia ɖo. Ame yi ke kɔna efia zikpuia enɔna fia ŋgɔ. Ame ma ɖe eƒe eƒe fiazikpui kɔkɔ ɖe ma yevu be pension pension ɖo li nɛa alo ye koe kɔ nɛ ɖa kaka fia ma dzona.
Ok. Mm. Eh, ba- Biabia vɔ alɔ. Ok, evɔ. Ok, akpɔ etɔ gbe ŋu ɖo gbe. Yeah. Eh, gba pension meli ɖi o. Pension meli no. Eye ame aɖe yi ke kɔ zikpuia enye ame aɖe yi ke ƒe dɔme kɔ. ma ɖe yike meda ame ƒu to kpɔ o elabe ne da ame ƒu to kpɔ wome wome ɖo ge ta nogɔ hafi wòƒo gaxla ɖi o hmm. ee ta ame yike meda ame ƒu to kpɔ o ame yike edza hmm. edza le subɔsubɔ me edza hmm. yewo lé azikpui ɖe ta ɖe. Okay.
Iyo. Ke ke nɔ nye be ame ma mega Mɔkpɔkpɔ meli nɛ o, gava kɔ mɔ ɖe ehea gbegblẽ dana ɖe amea dzi alo ne efia ƒomeawo be amea megakpɔ mɔ ako fiazikpui ƒe azɔ o. Vɔ ame ma me, eƒe asi meƒo ŋu kpɔ alo me, mewɔ ŋumeƒe ɖeke kpɔ o. Woɖi ɖa le zikpuia ŋu ɖe, eɖea fu nɛa? Mefu aɖeke ɖe ge nɛ o. Mefu aɖeke ɖe ge nɛ o. Biabia lae nye be, taɖodzi ka tae medzi tso wo be megakɔ go ɖo. One, Ate ŋu anye be wokpo eƒe tsitsi. Aha. Ate ŋu anye be wokpo eƒe tsitsi. Yi wokpo Okay. ɖevi sɔhɛ aɖe yi ke ɛ, ye hã me, me, mede ame ƒu o to o. Elabe hafi woalé zikpui ɖe ta na woa, wogbe bia ge o. Mm. Wogbe bia ge o be ele nyuia? Ate ŋuia? Wotele wo- wotele woea? Ate ŋuia? Ɛhɛ, elabe ɛ, ɛ, le teƒe aɖewoa, ne woli ɖe ta na ama, eƒonɛ. Ok. Eƒona ama. Gbɔgbɔ vana ama dzi le eƒe mɔzɔzɔ me. Aha. Ta nenye be nède ame ƒo to kpɔ, ke ya ƒo gaxla ɖi. Mm. Koa wo hã ɖe edzoe ma. Meyawo ke nède, meyawo nède toa, nàyi wo gbɔ.
eyo akpe akpe akpe akpe akpe mawu na yira mi akpenɔ hã mm.
ok míaƒe nyaselawo mía eda akpe na mía dometɔ ɖe sia ɖe yɔyɔlawo kple biabialawo katã hã míeda akpe na mi manɔ tɔgbi gbɔ ale be tɔgbi naƒo nya ta kɔtɔ minitsi aseke kɔ ƒo ga wuiɖeke ne míatso le gbea tɔ dzi gbaa mezemɔwo kpɔe da akpe na etoɖolawo katã eye medzi dziŋu ya, dziŋudzedzi ya. E, megbe nye etɔ̃a? Alo gbe nye eve? Egbe nye dziŋu etɔ̃ ƒe ŋkeke evea gbe. Aha. Dziŋu yeye wònye dzedzi. Ta ele be wòadzedzi kple dzɔgbenyui na ame yiwo katã eɖo to, me yiwo katã ebia biabia, me yiwo katã se nya. Míedzi dzɔgbenyui na wo. be no tso gaga ɖeka ne zu gaga eve. Woƒe ɣeyiɣi yiwo wogblẽ ɖo toa, e, woɖo teƒe no. Woɖo teƒe no le woƒe dɔwɔƒewo, woƒe agblewo me, woƒe teƒe ɖe sia ɖe yi ke wokpɔ e, e, nui lea, ɣeyiɣi wònye wogblẽ. Hafi nàno to ɖo ma ɣeyiɣi gblẽ gee le. Ta míeda akpe na wo. Nenema kee meda akpe na mía nɔvi vovovowo, mía nɔvi fiawo, meda akpe na wo hã. Yi nane yi ke bubu ma kokokoa, ɖeko míehe ge ɖe go hafi nyateƒea nadze go, hafi mía viwo nanye nu yi tututu dzɔdzɔm. Elabe nu geɖe dzi yimea, wo dzi yim to manyamanya me. Wo dzi yim to manyamanya me, elabe enua geɖewoa, míewɔm me meɖe ŋu ne ɖeviawo o. Ta ɖeviawo ɖeko wokpɔm be nu ya leke wowɔnɛ, ya ne etsɔe, yeate ŋu awɔe? Ao. Wo dzɔdzɔm to manyamanya me. Aha. Nenemae wòle ma ta. Ii, eyi míese eya. E, mí katã míakɔe ade dɔwɔwɔ me. Yi ke míaƒe nyɔnufiawo hã woanye woƒe nudodowo ƒe liƒo. E, míaƒe e, fia, e, fiasrɔ̃wo, yiwo ke nye fiashegbɛwo hã woanye woƒe liƒo le woƒe nudodowo me. kple susu be womagayi afi aɖe woanɔ biabiam be ɖe ewɔe nye nyɔnufiaka lee nawɔ woƒo nua meli o, elabe amewo le afi ma. Ne egblɔ be yee nye nyɔnufia yea, oo, kpɔ ge ta lee nawɔ woƒo nua ezu agba. Aha, ta ele be dzesidema nanɔ anyi be nui. Eye mía mamawoa, woawoe nye fiasegbe, e, nuyɔwo, e, nyɔnufiawo, wowo míeyɔna be mamawo. Eye efiasrɔ̃woa, Ɔɔ nye fiashegbeo, ɔɔ nye fiashegbeo, mía sue akpe. Akpe. Alright, so bebe se lɔ mi da akpe ne mi ɖeke mi da akpe ne tɔgbu agbeve ayurim evelia tso agbeve kɔƒe be o te nɔ mia gbɔ le egbatɔ hame ne nye be Yesu mete ve o e ŋtsɔ fi ɖa gbea aga nɔ mia gbɔ yi ke mia ga ge ɖe mia ƒe enusɔsrɔ ƒe eŋuwanawo me. So mi da akpe nɔvi ɖe sia ɖe mi katã ne kpɔ mi le tiktok mi da akpe ne mi ne ma ke Miwo katã ne kpɔ mi le Facebook eh, xevi tse mi da akpe ne mi ne make nye eh, Camel mi da akpe no ha eh, Kweku eh, Make Mo mi da akpe no Ativɔ Joyce miwo katã mi da akpe ne make ya Devu Cosmos yi ke eyɔ eh, mi tso Genutɔ mi da akpe no ha ne make nye Agesta Kumodzi miwo katã mi mia kpɔ mi da akpe na mi tɔxɛ so eh, mɔnu na kple mi katã ale be nyi tsɔ fi ɖe agbe ne nye be Yesu me vɔa Míagage ɖe eme ale be míagasrɔ̃ bubu o, ale be míaƒe ʋe ƒe nuwɔnawo katã woama ɖe mí, mímanɔ gbe ta naneke kpɔ anɔ o, ano afɔku dome mía ɖokuiwo. Nyaselawo, matso le dzi nam miniti ɖeka ɖe eyi ke maxɔ dometso ya ne megbɔ va ale be DJ Energy akplɔ mí va ɖe asi na eyi mɔ ƒo ga wuieve. Nukɔ nye enye eli kpli mɔ nu yɔm be DJ Azaro yi ke ma atɔ no.